Muy buenos dias audiencia de la radio popular 95.5 FM Canindeyú de vuelta con ustedes con la programación Yayoayú Ypotirecabo de la asociación de juntas de saneamiento de Canindeyú zona oeste

Dar un servicio de óptima calidad a los usuarios. He'i ñande la usuario kuérango oñemerese, entonce la óptima calidad de servicio he'i, óptima calidad he'i. Entonce ikalidaitégui upe aja'evoíngo ñande ñane ñe'ẽme ha upévango la jaheka entonce la servicio porã jejapóva'erã la organizaciones comunitaria.

Ani la derróche de água jejapóti, entónse upévango la jaipuru vaíramo, entónse ikatu algúnope ofaltávy. Ha ko'ág̃a se kalénto jeýma oho hína ha entónse algúno kálle entéro orregapa ha upéva entónse jaipurúma indiskriminádamente la y upépe algúno ndoipotái yvytimbo he'i ha kálle entéro orregapa ha entónse upépe la indiskriminasión de úso de água Ha oĩ algúnope ofaltáta hína entónse, ha entónse tenémos ke usar kon rasionalida, usar kon rasionalida el servísio de água. Péva pe servísiongo ha'e ñanemba'éngo péva, es la Hunta de Saneamiéntongo los usuários son los dueños de dicha organisasión ha upárengo ñanemba'éicha jaiporu va'erã. Ha upéicha avei la Hunta de Saneamiénto San Cayetano, del barrio San Isidro lado oeste, San Isidro lado oeste-pe oĩ, entonces heta usuario avei oguereko ha omba'apo hikuái la desperfecto oĩva oarregla ha ñane amigración, ñane admiración a los directivos de la Junta de Saneamiento San Isidro ha upéicha avei todas las organizaciones comunitarias de nuestra zona. Hi'aig̃ui oho la veráno ja'e chupe hína ha hetave jeipuru la y, oĩ ja, oĩ oguerekóma la pe pisína, pe pisína de plástiko, karga, oñuhẽ okarga jey ha upéva ha'e peteĩ en fórma indiskriminada de usar el agua. Si no tenémos micromedidor, entónse upépe jarekóma la provléma ndajaguerekóiramo la micromedidor. Micromedidor es importante para la sustentabilidad de las organizaciones comunitarias. Nda jaguerekóiva la micromedidor alguno entonces la ipiscina de mil litros, de de dos mil litros umía ocarga cal día oñohẽmba ha ocarga jey al día siguiente ocarga jey hína ha entonces upépe la oĩma la indiscriminada uso de agua entonces oĩma ha ofaltáta algunope hína ha entonces upéva ome'ẽ ñande la micromedidor ome'ẽ ñande la sustentabilidad jaguereko hag̃ua. Hetave la y oipurúvape entonces avei hetave jakovráta chupe la servicio-re, la servicio, la servicio la en forma legal ningo ha'e Quince metro cúbico, ha quince metro cúbico equivale a quince mil litro de agua. Quince mil litro de agua, entonces ha, ha upéva ohasáva un mépe péva hína. Ha un mépe ohasa la quince mil litro ojecobra, alguno ocobra a un guarani por litro, oĩ ocobráva a uno cincuenta ha oĩ ocobra a dos guarani la organizaciones por litro ma ojecobra upépe, ha entonces upéva la excedente héra. ha upéva entonce ome'ẽta, ome'ẽta más ingreso a las organizaciones para poder servir mejor a nuestra organización. Ha upéva ojejapo hína la ja'évo la junta de saneamiento que tiene micromedidores, entonce oĩ porã ha Kuruguaty oguereko casi noventa y cinco por ciento de micromedidores oguereko sa'iteíma la ofaltáva y Hay algunas organizaciones nuevas que tiene el cien por ciento de micromedidores. Ha ja'e o cien por ciento micromedidores upéicha guáva ha'e hína la Junta de Saneamiento Naranjaty ha avei oĩ la Junta de Saneamiento Santa Rosa Santa Rosakue he'i alo mitã Santa Rosa San José va, va'ekue oĩva pe Santa Rosakue pe camino Araujokue, entonce pe ñane admiración-la a los directivos avei ñane amigo Carmelo Godoy Jiménez ha upéicha Flaminio Villalba y otros directivos de esa junta de saneamiento.

Tenemos que tratar el agua he'i. Ja trata va'erã la ñande y, ja trata la ñande y. Ikatu hag̃uáicha entonces oguereko la presencia de cloro oguereko ha oĩramo, oĩtramo la alguno, algunos gérmenes o bacterias la ñande ýpe, entonces la cloro residual oĩva ojuka tapea ha jaguereko la verdaderamente agua potable. Agua potable es sinónimo de salud he'i oĩngo ñande ha upévango la jaheka kua ko programación guive.

Tiene como finalidad regular la prestación de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, he'i. Alcantarillado sanitario ningo ha'e la red, red de yma'ẽve guare ningo he'i chupe red cloacal he'iva chupe ha ñandépa ndajaguerekói Kuruguatýpe, ñande jaguereko Pozo Ciego jaguereko la Jaguereko la mayoría la jaguereko a la baño moderno jaguereko la pozo ciego. Ha la pozo ciego avei ndohasái va'erã la cuatro metros de profundidad, ndohasái va'erã la cuatro metros de profundidad porque upéagui hypyve ramo ohupitýtama la y renda ha la ohótama contacto directo entonces la vena de ýre, ohóta la pozo ciego la vena de ýre ohóta ha upépe Ombyaíta la ñande acuífero, ombyaíta la ñande y renda oĩva pe yvyguýpe ha entonce upéva avei tenemos que tener en cuenta, jaguerekova'erã en cuenta ha avei entonce la pososiego oguerekova'erã la oguerekova'erã la icámara séptica ha upéi ohasa la líquido ha upévango ofiltra py la líquido ofiltra ha entonce ha la purete og̃uahẽramo og̃uahẽramo la ñande yre yrapépe ha entonce ikatu osẽ la ñande pozo artesiano-pe hína ha umía entonce la ja jaguerekóva'erã en cuenta para hacer nuestro pozo ciego jareko hag̃ua la ñande pozo ciego entonce en buena forma para no contaminar el agua que tenemos que tenemos Bájo la tiérra he'íva lo mitã. Jaguerekóva la pe y hínaha. Ñandéko la ñande akuífero ha'e peteĩ terréno muy impermeáble he'íva okytucha ñandéngo, okytucha ha upéi al día siguiente g̃uarã naipoivéi jeýma la y. Entonces mba'ére upéva? Oipyte la yvy, oipyte. Ha sin embargo pe Cháko umi rupi niko okytucha ha Ha upéva quince, veintidos día ha umi umi hamba'e ypáguiti hína mba'ére, pórke la yvy ndoipytéi la y sa'i oipyte la yvy la y henyhẽmba ovéja ndoipytevéima ha ndohovéima ha ñande katu og̃uahẽ jey la ñande y rendápe ha upévarengo la siémpre algúna vése oñekontamina la rekárga de água og̃uahẽ La por recarga omoahẽ jey la ñande y la ñande acuíferope ha alguna vece la ñande acuífero oĩma contaminado ha upévare iñimportante la ja trata la y he'i ñande la Ersan que tenemos que tratar nuestra agua, ja tratarã la ñande y. Nikatúi la entonce péichante la y naturalnte ja'u o la pozo artesianope guare jeve nikatúi la y naturalnte ja'u ha agua tratada es sinónimo de salud siempre decimos que es sinónimo de salud es el agua tratada ha ñandéngo ifacilete la tratamiento del agua jaguereko haguã ñandéngo jaguerekóva pozo artesiano solamente utilizamos el hipoclorito de sodio Upévango ha'e la cloro comúnmente ja'e chupe ha jaguereko la mezclador jaguereko la ja'éva chupe la clorador la maquinita ha omba'apo jave la ñande electrobomba omba'apo avei la ñande clorador ha entonce agua disuelto con cloro ojupíma la ñane tankepe y para distribuir asi entonce agua tratada para distribuir Así se distribuye agua tratada ha amoite último usuario-pe og̃uahẽ'arã la cloro residual-pe amoite mombyryve oĩvape og̃uahẽ'arã la cloro residual entonce para tener presencia de cloro en el agua entonce para tener garantía que es agua potable upéva la jadeseáva enterovéa oguereko ha he'i alguno oĩngo pe tabú he'i ja'e chupe Oĩno he'i la cloro ñamoĩ rei he'i upe ñanembohasy, ñanembopy'ahasy, ñanemboyge he'i ha upéango ymave guaréngo la mitã ise vo'i heta ha la ko'ág̃a guángo la y ojetrataha pegua avese vo'i ñandorekovéima la mitã entonce

De vuelta con con Abel Benítez en la parte técnica ha y quien le habla el profesor Lorenzo Fermín Galeano. Ñañemongetángo jaju hína la ERSAN la ente regulador ha ERSAN-go o dicta ñande ome'ẽ ñande la ley ha'éva la dieciséis mil

Ha upéi jaguereko jaguereko avei la derechos del prestador y obligaciones del prestador. Derecho del prestador pe he'i ñande controlar las infraestructuras, instalaciones, redes y demás viene de la confesión o permiso he'i. Ha upéicha avei, upéicha avei ja, jaguereko he'i ñandéve brindar a los usuario un contrato respetuoso y sin discriminación, he'i. Ha la contrato de, jepe ningo la jaguereko hag̃ua la servicio de agua potable en la Junta de Saneamiento-gui, entonces ja solicita ñande ha cada organización ningo oguereko la ijestatuto oguereko, oguereko ha Ha entonce upéva la iñimportanteva, iñimportante la jaikuaa, ha entonce ha péicha jaha hína la ñane programación ha he'i ñandéve ave ñane amigo Beto Gómez, Viva a la patria, saludos desde Argentina, Nicolás

que difundan nuestro folklore nacional gracia compatriota un pojopy desde Argentina viva la patria ja'i ojapo teĩ pipu sapukái jouta chupe ha outa chupe la ñane upévango ha'e py la ñe'ẽ mezclado guarani castellano ningo ojejapo la programación py la castellano pete jejapórongo nontendéi lo mitã ha la guaraniete Ndéve jejapórõ avei algúnope hasy avei ha upévare ngóra iñimportánte entónse la ñande fórma de avlár. Ñandéko jaguerekópy la kómo priviléhio los paraguájo tenémo dos idióma ofisiále. Ha upéva la guarani ha kastejáno mokõive ha'e idióma ofisiál ha upévare ngóra ha jaipurúrõ meskládo oñondivéngo entónse más komprensión oguereko Y nuestro saludo entonces Nicolás ndéve República Argentina-pe reiméva ha ápengo la jaguereko la y mba'eichaitépa ha he'i ñandéve la jahavévo hína la ñande ñemongeta he'i ñande instalar a cada nuevo usuario el servicio de agua potable Un medidor de consumo he'i. Jarekova'erã la medidor de consumo mairã upe ajaguereko la micro medidor regló he'ingo che valguno lo mitã ha pe micro medidor niko ome'ẽ ñande la Ersan la jaiporu hag̃ua la una familia quince mil litro de agua en un mes ha upévango quinientos litro por día aproximadamente ome'ẽ ñandéve Quinientos litros por día la jaipurúta hína ha upéva jahasáramo jaipururasáramo upéva héra excedente. Ha pe excedente-g̃uarã la japaga va'erã py la japaga'arã la excedente la ikatu hag̃uáicha oreko la sustentabilidad la ñane organizaciones comunitarias. Alguno-ngo la ndoipotái a la micromedidor la indiscriminadamente oipurúva he'i no he'i jajoigualapárã micromedidor ome'ẽ diferencia he'i. Micromedidor la ome'ẽa la igualdad pe hetave oipurúva, entonces hetave opagáa la iservíciore. Ha pe energía eléctrica niko upéichante ahí oguereko la imicromedidor ha upe avave naipóri reclamo hese, naipóri mba'eve ha pe hetave artefacto eléctrico orekóva la hogapýpe, Siémpre hetave opaga la energía eléktrika. Ha pe sa'ive oguerekóva, sa'ive oguerekóva, entónse algúno oguereko heladéra ha algúno do tres fókonte la oguereko ha televisión mba'e ha upévante la oguerekóva. Ha algúno katu oguereko áire, áire, oguereko konheladór, oguereko heladéra, oreko horno eléktriko, oreko, oreko estufa, oguereko mba'éichapa ja'e hína microonda, hetaiterei mba'e oguereko ha entonces umía ogastave la electricidad pues ha entonces péicha avei ha pe hetave oipurúva la y siempre hetave opagarã la iserviciore, hetave opagarã la iserviciore. Ha upéva ome'ẽ ñande la micro medidor, ha la micro medidor jaguerekóramo Ñama'ẽmimiára ñane micromedidores. Ma'erã upéva ome'ẽ ñandéve peteĩ reguardo la ñane instalación-pe la micromedidor, ñambotypaite la ñane kanillakuéra completo ñambotypaite ha jaha ñama'ẽ la ñane micromedidores. Ndojeréivarã la ñambotypaiteo la canilla, nosẽi ni peteĩ hendápe la y hína ha entonces jaha ha ñama'ẽ hese ha ndojeréivarã. Jatopáramo hína ojere hína la ñane micromedidor, entonce oĩ pérdida de agua la ñane instalación ryepýpe ha upéva entonce ha'évarã ñande el llamado de atención para poder revisar nuestra instalación porque la operde la y ha alguno oĩ osópe rosca-pe ha michĩmínte otyky hína upéi tuichave, tuichave, tuichave oho hína ha upéi ja oúma ñandéve la energía, energía ha la consumo Hetáma la konsúmo ha hetavéma la japaga hag̃ua ha upépe ñanemondýi. Upépe ñanemondýi ha entónse jadeskartase la mikromedidór ha ja'éke la ñane instalasiónre nañakonfiái añakonfia ha entónse upéva jaheka va'erã la ñane instalasión ryepýpe. oĩva heta empálmengo, alguno heta ramificaciones oguereko ohua cocina-me, ohua baño-pe, ohua huerta-pe, ohua otro lado-pe ha alguno oĩ nosẽi la y oka gotyo lado ha ndajahechái la operdeha ha entonces oĩ pérdida de agua ha upéa la micromedidor ome'ẽ ñandéve oĩ ha'e de vez en cuando entonces jaguerekóva micromedidor jambotypaite la ñane canilla ha jaha jepi ñama'ẽ hese ha entonces upéva Ndojeréiramo, entonce oĩ porã la ñane instalación. Ha ojeréramo hína, entonce upéva ha'e llamado de atención porque entonce oĩ pérdida de agua la ñane instalación ryepýpe. Ha upéi he'i ñandéve avei la ERSAN que de debemo pagar puntualmente nuestro servicio. Debemos pagar puntualmente nuestros servicios he'ipa péango he'i a lo mitã del mismo cuero sale la correa he'ingo oĩ ha upéango jaipuru jey la para para nuestro servicio jokogeve hína la Junta de Saneamiento San Cayetano oguereko la grupo de WhatsApp ha chéngo usuario Junta de Saneamiento San Cayetano-pe ha ha he'i oreko pérdida de agua la caño tal parte, tal parte he'i ha ha ñane compañero ñane amigo usuario avei Remigio Ríos he'i la la caño principal oúva hína del pozo al tanque oguereko pérdida ha umi aja arregla hag̃ua oreko la costo ha oĩ la oĩva en mora he'i oĩ la ndopagáiva la iservicio-re ha umívape ojealerta la opaga hag̃ua Ha upévango la ñande servicio de agua potable rengo japaga va'erã puntualmente japaga'arã. Upévango nañande avisái ñande. Ha alguno-ngo oguerekóve, oguerekóve va'echéko ja'e hína pe parabolica'i, oĩ orekóva Claro, oĩ orekóva Tigo, Tigo Digo oĩ oguerekóva personal ha upéva gotĩ ocho día antes ñande avisáma la tal día oñevense la factura ha ital día oñevense la factura ha imante aĩ osẽ ñande la ñande télepe hína. Ha ñande la ñande servicio de agua niko siempre oñevense ha mensualmente oñevense ha ñaimérã rango al tanto de nuestro servicio de agua para poder gastar ha la ñande directivo oĩango la junta de saneamiento vengo ndoguerekói salario hakuango ndoguerekói salario la comunidad raihupápe oĩ la ñane comunidad-re omba'apo ha entoncengo ja respalda va'erãngo la peichagua la organización ñaiméva entonce como usuario tenemos que respaldar y tenemos que cooperar en los trabajos en los trabajos que se realiza en dicha organización ha peichaguángo heta oĩ ejemplo oĩ ha la Junta de Saneamientongo enterovetéape obeneficia ha entonces oĩramo la pérdida de agua tenemos que avisar, tenemos que avisar para poder subsanar, para poder arreglar ikatuvéicha jaarregla la pérdida oĩva ñamboty jaarregla Jave ñane kanilla ñande róga ryepýpe otyky oñehẽ hína jajeprokupárã avei ñande ha ñamoĩ porã. Ha upéva voíngo he'i ñande la Junta de Saneamiento de Curuguaty he'i ñande el uso racional del agua potable beneficia a todos he'i. Racionalmente jaipurúramongo enterovetépe ohupitypáta la y ha upévango la jaheka entonces si naipórirõ la pérdida entonces Tiene buena presión nuestra nuestra canilla al abrir hyjúi la y osẽvo he'ivéngo la mitã la ipresión porã ramo ha upéva rengo la ñande la jahekáva entonces que el agua que tenga buena presión ojupi porã ha la ñane cisterna pe jajahu ojejahu porã hag̃ua ha entonces osẽ porã la ñande ducha pe ha umía la oĩva ome'ẽ ñande peteĩ bienestar ome'ẽ ñande la agua potable que tenemos en nuestras organizaciones y tenemos que ayudar todos los usuarios a los directivos ayudar entonces para poder para poder así cooperar y también pagando nuestra factura. Ya paga la ñande factura la ñaiméva en móra, ani ágã upéi tarde ñandehegui ha ojecorta ñandehegui ha ñande pochýti. Tres mésepe ningo ikatúma ojekorta ñande y la ñande y hína. Tres mésepe. Ha primer, segundo méspe ndajapagáiva ojóma ñande la último aviso. Ha upéicha ojóma ñande la desconexión. Ha upépe oñedesconecta ñandéi ojekorta ñandehegui. Tenémos ke volver a pagar la rekoneksión ha umíape la nañag̃uahẽ iva'erã py'a nani ñag̃uahẽ umíape ha entonse pára tener el servicio de agua potable igustoiterei g̃uarã ñande rogapýpe ja ñane kosináme, ñane báñope umi jaabrínte la canilla ja osẽma la y. Ndaha'éi pe yma guare ja jajahúta umi añanohẽ a pózope veinte metros de profundidad iñanohẽ hína báldepe jagueraha la ñane bañadérape jejahu hag̃ua La tónape ko'ág̃ango kási naiporivéima upéicha enterove ajaguereko, entónse tenémo ke ajudárno tódo húnto asi pára ke nuéstro sistéma de água iporãve hag̃ua ama día oservi porãve hag̃ua, entónse pára tener realmente água potable. Mba'ete ko Babel jaha jey ne rendápe.

Quien le habla el profesor Lorenzo Fermín Galeano presidente de dicha asociación ja'e hína ra jaju hína que las organizaciones comunitarias ha'éngo ha'e hína la junta de saneamiento y comisiones de agua omba'apoha la icomunidad-pe oñeentrega chupe la infraestructura ha ha'e opyta la cargo de los directivos entonces para administrar Y así para operar he'i. O administra ha entonces para el mantenimiento de la obra para operar así para dar agua a los usuarios. Ha upévango jaguereko la asamblea, jaguereko la asamblea ha upéva pe asambleape oyelegí la directivos La Junta de Saneamiento-g̃ua oguereko cinco miembro, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal. Upéi oĩ la Síndicos, Titular y Suplente. Upéi oĩ la TEI, he'íva chupe Tribunal Electoral Independiente, ikatu tres miembro oguereko ha ikatu oguereko cinco. Ha entonce umía ha'e la oje'elehia la Asamblea-pe oje'elehia Ha la asambléango ha'e la léi, la, la palabra mayor he'íva entonce la asamblea lo que da la política a seguir a la junta de saneamiento, a los directivos. Ha upéva pe políticapengo entonce he'i la servicio, la política es servir, ha upévango la junta de saneamiento pegua directivongo ndoguerekói la sueldo ja'éva chupe ha oservi a su comunidad. oservi la ikomunidápe, entonse oĩha la administrasióngo tiene ke ser trasparente, iporãrã la administrasión mboýpa la ingréso mensuál, mboýpa la egréso mensuál, hembýpa ñandéve la sáldo ha nahembýipa. ha ojejaguerekóva la gásto, entónse jajoguárarã la, jajoguárarã la kon boléta legál. Por eso es importante tener la faktúra legál, jaguereko la faktúra legál entonce en nuestras organizaciones, ha upéva jaguereko la faktúra legál ningo ñande todo jajoguárarã, jajogua, jajogua kon boléta legál y así también entonce dar Boleta legal a nuestro usuario por el servicio que brinda las organizaciones. Ha ja'e hina ma mba'e la la Junta de Sanamiento es de los usuario, es de todos los usuario. Enterovetéa usuario ñaimévango ñañemomba'eva'erã hese ani la eh, directivo pente ja cree la dueño ha ápe ojeka la pene caño, he'i. Ha ñane mba'éngo upéva entónsego ñane mba'eichaite jaipuruva'erã ñane mba'éicha jahayhuva'erã ha jaipuru porãva'erã ha upévarengo siémpre entónse desímo en ésta programasiónre konsienciámo a tóo los usuário por el úso rasional. Ha upévarengo he'i oĩ ñande la Húnta de Sanamiénto de Kuruguaty.

Ha oguerekóva micromedidor entonce ocobra la excedente, excedente quince mil litros ha'e la consumo mínimo, upéva la ERSAN he'i ñande quince mil litros la consumo mínimo, ha pe quince mil litros niko osẽ aproximadamente quinientos litros por día la jaipuru ha pe quinientos litros por día jahasáramo umeve la quince mil litros oĩngo oipurúva treinta mil litros. Ha entonce upe ajakovra chupe la excedente-re quince mil litro más. Ha pe a un guarani jakovráramo, entonce quince mil guarani más encima de su consumo mínimo jakovra. Ha entonce upéva ome'ẽ ñande la más ingreso para nuestra tesorería, ñane hetave la ñane ingreso-ta, ha entonce oĩ ja'évo ingreso la Junta de Saneamiento Curuguatýngo ocrece oho hína, tuichaitei ocrece oho hína ha ojejapo nuevas obra, ojejapo gracias al ingreso que tenemos, al superávit que tenemos. mensualmente y una buena administración. Una buena administración jaguereko ojepaga la ándepe, ojepaga la funcionario-pe, ojepaga la medio de prensa-pe la oĩva oajudáva avei la Junta de Sanamiento-pe y allí entonces lo que sobra se hace más infraestructura, oñemoampliave ha la servicio iporãve hag̃ua. Ha ojeguereko, ojeguereko reserva de electrobomba, ojeguereko varias medidas de electrobomba reserva entonces para poder cambiar enseguida. Jaikuaa la Junta de Saneamiento de Curuguatyngo oreko electrobomba de cincuenta HP, oreko de veinte HP, oreko de quince HP ha entonces umíva oguerekóma reserva ikatu ag̃uicha ja'e chupe okái mba'éramo enseguida oñenohẽ ha oñecambia hag̃ua oñemoĩ hag̃uáma la Ótro hekovia ha upévango entónse grásia a la vuéna administrasión de la Hunta de Sanamiénto ha péichango enterovéa organisasiónes komunitárias ñamba'apo va'erã entónse i káda organisasión entónse pára podér sustentár ipu'aka hag̃ua ijehe, ipu'aka hag̃ua ijehe ha upéva la jahekáva entónse Oĩha peteĩ Junta Sanamiento pegua hína ñane amigo Araujokue pegua Junta Sanamiento y porã. Don Román he'ise hína kuri él la mantenimiento del tanque ha upéango iñimportante la ñamantene la ñane tanque, ñapinta la ñane tanque, él la iñerrumbre poka pokámarõ oho hína, entonce tenemos que. Pintar de vuelta ijape la ñapinta ha jarrevisa la hyepy, mba'etekópa la hyepy, overa porãramo entonce natekotei la hyepy ñapintápe ijapénte la ñapinta porque la herrumbre jaikuaa upéva okaru la hierro-re, okaru la tanque metálico-re ha en el día de mañana ikuáta hína la ndajaarregláiramo, itujúta hína la ñane tanque ha entonce Por no umi ojehu, entonce tenemos que mantener y de vez en cuando tenemos que limpiar. Siempre la ojupi la ojupi la ñane tanque pe alguno alguno polvo, alguna arenilla ojupi ha upéva oñe acumula oho hína ha upéa ñamopotĩa la ñane tanque ña mantene va'erã ñamopotĩ va'erã ha jajohéi aunque sea una vez al año va'erã jejapo upéva pe trabajo de de mantenimiento entonces ha ja tratáramo la ñane canilla katu entonces ndorekói ygau la ñane rede ndorekói ygau la si realmente es agua tratada ha ndojetratáiramo katu oreko la ygau ha sapy'ánte osẽve ygau la ñande yve moõi upéva oñeakumula'akue hína pe tankepe Entonce ágape yvovyjývo, alguna vece oho la ñane canilla-pe, oho otranca ha oho osẽ ha entonce osẽ la ygau la ñane canilla-pe ha ha'etéicha ku iky'áva upéva. Entonce umíva la jacuidára y por eso es importante tener agua tratada. Água tratada jaguerekoramo, entonce água clorada jaguerekoramo, la ñane canilla siempre ipotĩ, ipotĩ ndaiky'amo'ãi la ñane canilla, ndaiky'amo'ãi la ñane tanque la hyepy, porque entonce upéa entonce omopotĩ ñandéve la ñande cloro omopotĩ ndorekói presencia de algas, Alga ja'éngo la ygáupe ñande ja'e hína alga naipóri la alga la ñane tánkepe entonce la upéva o desaparece omopotĩ ñandéve ha entonce por eso es importante tratar el agua con hipoclorito de sodio ñande la jipurúva comúnmente ja'e chupe cloro ha upéva la oĩva ha ja'évo hína entonce para la sustentabilidad de las organizaciones comunitarias, ha entonce odepende la cada usuario-re jaipuru racionalmente la y ha jaipuru ha upe arengo he'i oñande la Junta de Saneamiento de Curuguaty, el uso racional del agua potable beneficia a todos, he'i. Ha upéva ningo iñimportánte la rrasionálmente jaipurúti ani la ñañohẽmbarei la yti ani ñañohẽmbareiti. Ha jaguerekóramo medidóre, entónse ñañohẽtereíramo opokóta ñande volsíllore hína. Hetave ohóta ñande la servísio de água hetave japagáta hína, ha entónse upéva algúna vése ñanembopochy ha ñanembopochy ha. Upéva la oĩva ha ome'ẽ ñande sustentabilidad. Ha ome'ẽ ñande sustentabilidad para las organizaciones así para tener, para tener recursos económicos ikatu avëicha jaguereko la insumo, accesorio umi ajaguereko para, para cualquier caso de emergencia g̃uarã jaguereko hag̃ua. la recurso jarekóramo entonce jajoguáma la repuesto ñaikotevẽta la ojetrosáva la cada año ja electro bomba la medida jaguereko reserva umía jaguereko entonce si tenemos recurso ndajaguerekóirõ katu ág̃a Iprovléma la ñande y ha upépe ñañohenói ha ñañombyaty ha mba'éichapa ñasolusionáta pórke naigústoi la y'ỹre jaiko. Naigústoi la y'ỹre jaiko mba'épa la pejapóva he'i peẽ directivo hína algúno ha ha'e oguapy hógape hína ha ndoaveriguái ha ndookoperái por el manejo del servicio de agua potable. Ha upévango enteroite mba'e ja'e jey enteroite mba'e ha upéarengo iñimportánte la jajoajuda en este servicio de Junta de Saneamiento trabajar todos juntos. Ha upévara oĩvara administración si es buena, si es transparente, entonces tiene confianza los usuarios para para pagar su servicio y por eso entonces tenemos que tener una administración transparente en cada asamblea se debe dictaminar la balanza ojejapo porã mboýpa la ingreso total mboýpa la egreso mba'épa la ojejapóva umi aja explicapa entonces umi a la asambleape oĩ ja'e o asamblea hína jaikuaa a partir del cierre Cierre de ejercicio ha'e opa hína el treinta y un de diciembre. Ha upéva hague ocho diápe, quince diápe umi aja ikatúma jaguereko la asamblea hína entonce para elegir nuevas autoridades y así hacer la rendición de cuentas, hacer el balance general.